Däne, Hudaýguly Allamyradow diýip bir şahyr gelýär, ýuwaşja çygşyldap, Ýöne şahyr, men häzir şo şahyra söz berjek. Adamlar hemmäňe Essalamualeýkum. Ine öň şu ýaz wagtlaram bir üýşüpdik usta. Şu ýylyň ýaz wagtlarynda. Şo ýazda edilen arzuwlar gül açdy. Edil ýaz ýaly arzuwlar edilen eken-dä. Şol ýaz ýaly arzuwlary-da Aman Gowşusow diýen ýigit, men ýigit diýip dogry has-da aýdýan, özünden nesesi uly meniň özüme, indi altmyş tegeläp barýar. Ýöne, ine, Amanyň bir gowy, beýik tarapy bar, şu Saýadypdan öwrenýän diýen bir aýdym bar munuň. Guwanmagy bar zada, begenmegi bar zada, şat bolmagy dünýäde Çagajykdan öwrenýän diýip, ine, şu aýdymam döretdi şadan. Şu ýüregem şoň çagaň ýüregi ýaly. Çagaň ýüregindenem beýik hiç zat ýok. Dünýäniň düýbi çagaň göwni ýaly bolmaly. Şoň göwni ýaly bolany üçin hem şu durmuş dowam edip gelip otyr. Biz çagaň kalby Mekge-Medine ýaly, Käbe ýaly şeýle bir beýik, belent zat-da. Şu Amanyň ynha meň bilen tanyş bolşy, meniň şuny tanaýşym, muňam meni tanaýşy Sungatyň üsti bilen, aýdym-sazyň üsti bilen tanyş boldum. Men birinji gezek şony telewizorda diňläpdim. Bir gowy bir ýoldaşym bardy, saz ýoldaşym. Be, bagşy eken diýdim, kim diýerler muň adyna? Be, ba, konsert başlar eken-de, ine, şu watam açdyk-da, görsek, ine, Aňaraý dosty. Bir ýyl sahaň nemesi bildirgip dur-da, ähli edimi-gylymy, erkanalygy, sahnada durşy dagda. Birazdan bar galstugymy gyşarýarmyka, takýan nähilikä diýen ýaly, bar gaýgysy ekranyň öňünde durundyk gaýgysy şol-la. Nähiliräkkä men saçymy gyşardymyka, näme etdimkä? Bi, ine, saha gaýdanda dagy, ýakasy gyşaryp gidende-de, her hilde bolanynda şu dünýäni undup aýdardy-da, kükräp. Şu Amanda şol zady gördüm men birinji gezek diňlänimde. Onuň tüýs hakyky bagşy eken diýdim Amana. Amana öňki saparam men aýdypdym, Ýaş diýlen zadyň çägi ýok, alymlaryň aýtmagyna görä, könelerimiziň aýtmagyna-da görä, alkyş diýilýän zat adamyň ömrüni uzaldy, uladyp gelýär. Gargyş gurduň balasyny azaldar, ömür saly artar alkyş alanyň diýýär Magtymguly babamyz. Şu alkyşy Aman her ädimde alyp gelýär. Her aýdymyny diňlänimizde biz alkyş aýdýarys, ony her bir müňlerçe adam, indi gowy telewizoryň üsti bilen köp-köp zat adamlar diňleýärler. Diňe biz aýdamzok, gaty köp adamlar aýdýar. Diňe biziň öz türkmenistanymyz däl, daşary ýurtly öz ildeşlerimizem diňleýär, gapdaldaky goňşularymyzam diňleýär. Oň üçin Amanyň alyp ýören alkyşy biz ömri uzaltmaga näçe diýseň ýetjek däl. Oň üçin pylança ýaşa diýjek däl, ýaşabermeli. Biz Lukman Hekimiň ýaşy ýaly, biz dört müň dört ýüz ýaşan Lukman Hekimiňmi ýaly, Magtymguly. Soňa ýarak bolmagyny arzuw edýän Amanyň. Ana indem hem aňara degişli hem ähli bagşylarymyza sazandalarymyza degişli bir ortarak bir topar goşgulam bar ýöne şolaryň birini okap beräýeň men. Mukamlar möwjurur meňzäp fontana Ylham hyrwuz alyp gaýynanda bagşy Arzuwa ganatdyr melhemdir jana Nagmalar çar ýana ýaýranda bagşy. Asal sazyň mahmal sese eýlenýär Buşlukçy beý öýden-öýe aýlanýar, zülpüni sypap şirin-şirin oýlanýar, gelin-gyzlar durup eýwanda garşy. Laçyn beýiň ganat berip sözlere, şatlyk çaýýan ýüreklere, ýüzlere, baky bahar ýerlän sähra düzlere aýdym çemelerini paýlanda garşy. Ussat bilbilleriň bal owazyna. Ýaz goşulýar gül Watanyň ýadyna Aýdymdan beslenip bagt sazyna Elmydam ülkämde seýranda bagşy. Indi iň soňky arzuwymam bir kuplet goşgy bilen aýdaýyn. Mydam özüň tutup sadadan sada Aklyňy aldyrman abraýa ada.